Yoo Ghanafoɔ eh na yɛsɛ hyia bio sɛdeɛ da biaa yɛne mo di nkɔmɔ no eh Big Boy Seven na mote yɛn nka akyɛ na na yɛyɛ yɛn nneɛma one two one two bi so wate aseɛ na ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmɔ nkɔmɔ deɛ yɛbɛdi bi cos mo ntua se yɛne yɛba na se yɛka yɛka nsɛm a ɛyɛ korɔgye ma mote nneɛma ase eh mepɛ se yɛkɔ na yɛkɔyɛ video bi ba na yɛba a yɛbɛnya aboterɛ na yɛabobɔ ho na yɛadi ho nkɔmɔ yɛnkɔ mmra.

Sɛ wɔn adetua mohwɛ video no na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra. Mehwɛ video na mewerɛ ahoɔ ma me ho, mete nneɛma ase. Yɛ mbusa me ho sɛ, ɔman bɛn ne yɛte mu yi? Ɔman bɛn ne yɛte mu a sɛbi asɛ yɛni mpanyimfoɔ wɔ ɔman yi mu? Hwɛ akora ketewa o, akora nketewa mmienu wei, sɛbesɛbe Wobisa wɔn sɛ, saa nkorɔfoɔ a wɔka sɛ wɔbɛtɔ kaa no, ɛnan bɛn na wɔde kɔtia? Sɛbe, sɛ gas wɔ sɛeɛ so koraa de atu kaa no, mebisa, ɛdeɛn nti a ɛkɔbaa no sɛn? Yɛwɔ ɔmampa, ɔmampanin wɔ Ghana ha o, yɛwɔ n'abadiakyire, yɛwɔ ministers, yɛwɔ MPs, yɛwɔ ahenfo wɔ Ghana ha, Ahemfo mu nketewa mu mpanyimfoɔ yɛwɔ mu wɔ Ghana ha but obiara mfa ne ho ɛmfa ho. Ɛdeɛn ntia? Because Ghana adeɛ bi wɔ yɛn mu a yɛka bi sɛ ɛmfa me ho, ɛnyɛ me nua, ɛnyɛ me ba nti biribi rekɔ so a wɔmfa ho. Yɛwɔ ministers a wɔwɔ Ghana ha o, yɛwɔ MPs but obiara mfa ho because of wɔn mma no a ɛwɔ wɔn awo wɔn no, wɔnkɔ sukuu wɔ Ghana ha. Mm. Because ɔwo ne ba na bɛnyɛ na wakɔto no pa US, Canada, Italy na ɔkɔtɔ na ɔkɔ school no obi ɔkɔ ɛkɔ wo no wɔ hɔ nti ɔno ɔnfa ho woyɛ akora na ɔho kyerɛ ɔkɔ Ghana ha ɔno ɛnfa no because nyɛ ne ba no na kadeɛ ne bɛba sɛ akwadaa keteketeɛ nkwadaa even ɔmo ɔmo age ɛsɛ na ɔmo atumi akɔ kun obi de na tutu fam de na hyɛ hɔ sɛ adeɛ sɛ ɔmo bɛ yɛ twitwa na pass ɛde akɔ kɔgye sika ɛdeɛ bɛba ɛdeɛ bɛba ɔmo tirim na wotie mu akwadaa ne maame a deɛ ɔmo kun ne maame kɔ asɛm a wɔka no wɔse sɛ nkwadaa ne bɛ fie ɔno ɔno aduane ma ɔmo nya nya bi di ɛdeɛ bɛba. because of yɛama kwan bi wɔ Ghana ha na obia yɛ de wɔpɛ o ɔka yɛn sɛ obia wɔn right ɛna I have my right ɛna I have deɛ deɛ obia ka wɔpɛ na kadeɛ ɔbɛ sɛ TV stations de gu wɔ Ghana ha yi o yɛ so TV na sɛne ma na me sɛne ma wo sɛne 1 million mo 10 million wo sɛne 2 million mo 20 million na sɛbi sɛbi ya na me kama asɛn sɛ ɔba kwasia ɛna bɛgye wɔ yɛ die Obi a ɔbɛto hɔnom a ɔnni adwene ana obi bɛka akyerɛ no sɛ, Sɛne sika ma me wɔ TV so na menbɔ ho ma wo na wasɛne ama wo? Na me a mete ha deɛ, menyɛ nni. Deɛ ɛkɔ so nyinaa yɛ saa nneɛma wei nyinaa because akwadaa no atena TV ho na wahu sɛ Mallam bi aba. Yɛfrɛ no Mallam Asimasi. Sɛ woba me nkyɛn a, Mema wo sika, me sika a meyɛ deɛ yɛnku nipa ana sɛsei nipa no tu anamɔ na ɔkɔdu malam no anim a because of malam no abu no awie a wagye sika no adi awie no na wasan aka akyerɛ akwadaa no sɛ sɛsei baabi aba no sɛ wonya mogya ba a ɛnneɛ mɛtumi ayɛ no passion ama akwadaa no sɛ ɔde no baabi kɔ n'ani bere sika ana deɛ ɔde kɔ malam no azan no agye adi awie wokɔ ka asia ne yɛafa ho tan because yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn Ghana ha wokɔ ka ase mɛtwa squad ama wo ebi nana agradaa Na ɛnɛ me ya sɛ ɔbaatan paa wo wo wɔ ba agrada wo wɔ ba o ne kɛ ka mɛma na sɛbi etia ne etiri mu ɔde ɔbaatan a wo no sɛbi sɛbi wɔ no fo akɔla no ma no na wo wɔ adwene na wo timi dada wo nua etimi kɔ twa sika fake ɛde bɛ gu hɔ ɛna me me ma kɔ minister bi fie kɔ yi sika ama no ɛna yi wɔ hwɛ gu hɔ na nkɔfo ani bere na nkɔfo wɔ ba na wo agrada wo ti so to mu wɔ bɔ korɔ no wo timi ka bibi de sika gari hɛ Ɔyɛ adeɛ. Bɔ wo nsam ma wo ne busa nneɛma nnipa mmiɛnsa. Maame ka asɛm yi kyerɛ wo, Daadaa obi nsuro wo o. Na biribi ayɛ mmerɛ. Biribi ayɛ mmerɛ. Ana yɛsan nya Ghanafoɔ a wɔtwa sini a wɔtwa sini no, wɔn sika a wɔnyaeɛ no, wɔde abɔ adwaman ama wɔn sɛ wɔn sika asa. Nti wɔn nni sika di bio. Nti wɔsɔre na wɔdi Mallamfoɔ no akyi. Na wɔkɔtena hɔ na wɔyɛ wɔn interview. Because wɔwie ma no three million, four million nti no, na wɔdi wɔn akyi. Na nipa bi a na me respect no wɔ sini mu.

Kɔbɛyɛ bi ama wo na nka wadi yie. Ɛnyɛ fɛ, ɛnyɛ saa. Ma ɔbiem. Wo so bi ne wo. Saa guy no a ɔyɛ rasta na wo so retwa sini no, wo so wo deɛ nie? Adeɛ a mo nyinaa mo yɛ ɛnyɛ fɛ. Wo se yɛfrɛ Mallam bi ɛɛ Samandani o sɛ Samandani. Me nim baabi a ɔwɔ. Wo ma ɔbiem wo sɔre a na wakɔ tena na ɔyɛ ne interview. Na Mallam no te hɔ na bra, mɛma wo sika, mɛma wo sika. Saa adeɛ wei nyinaa na ɛkɔ so ma nkwadaa nketewa kɔku obi ba. Obi awo ne ba tete na ɛmu de ten years, afɛ na kɔ ɔbɛgye, ɔbɛpɛ baabi agyina na ɔtɔ aduan fa akwadaa no, maame no anya bi adie. Yɛku no kwa because of saa mo maalamfoɔ na mo sinifoɔ na modi maalamfoɔ no akyi no, because of mo nti. Ɛdeɛ wɔn pɛ nyina yɛ agradaa. Saa maalam azaazaafoɔ na wɔn nso wɔn yi sika no nyina, wɔn nyina wɔn pɛ nyini, wɔn wɔn wɔn pɛ nyini agra nana agradaa. Ɛna wɔte suo tuo mu na wɔyɛ azaa, ɛna wo big akɔ yɛ soso wɔn pɛ pɛ mu sɛ ayi, ɛ ɛ lɔre kwan. Wo wo gye sɛ ɛna mo mo dwuma mo te aseɛ. Wo bigger quest. Wo bɛ wo twɛ sini du yi. Wa mo maame wo edi wa dani abo sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi. Mi hu sɛ mi sin mi mi sin describe wo. Ɛna wo sɔ na wo yɛ ni interview. Ɛna wo o sika gari na sika gari. Mi bu sa mo question bi. Sɛ agrada tumi sika ɛma obi di a, ka dangote a ɔwɔ Nigeria the whole Africa yɛka sika no ɔna edi kan no ka yɛ ne ne ti pɛn na adaadaa wɔ sikasɛm ho because dabi Ghana yɛkɔ yɛkɔ gye bosea adɛn na mo ma ɔman no ayɛ sɛ sɛbi mpanyinfoɔ ni man mu yi adɛn mo ma ɔman no ayɛ sɛ akɔyɛ sɛ asɛ nkwadaa bi na egu ɔman no mu na asɛ yɛ yɛ yɛ pilolo bi asɛ sɛbi asɛ yɛ di agorɔ bi yɛ nim deɛ yɛ yɛ. Anɔpa yi na yɛn mampanyin dadaa watwa mu, yɛn mampanyin dadaa ɛyɛ ɛɛ kofoɔ na ɔka asɛm m'ani gye paa. Wɔsɛ ɔnfa bere mu mma nkwadaa no o. Ɛnyɛ nkwadaa na ɛbibi o. Na mmom TV stations a aba no, wɔn na ɛde wɔn nyinaa ba. Sɛ nkɔmaalam bi ba hɔ sɛ gyen gyen gyen advert bɔ, ɛna ka wobɔ no so toro a, ka obi ntwa video mfa ma ɔsɛ gye na bɔ wɔ TV so na nkɔfoɔ mmra hɔ na mmɛza wɔn. sɛ wonim sɛ tv stations na moabiebie no sɛ monyɛ sika ntua montom wobɛhyehyɛ mo sɛ monkɔbie tv station o sɛ wonim sɛ tv stations na moabiebie ghana mabie bebrebe no sɛ monim sɛ monyɛ sika bosome so na monyɛ sika ntua ɛnyɛ malamfoɔ na mbɛba bɛdi sika ɛde bɛ ɔmo si de bɛdɔn sɛ monyina mo mbɔ mo ɔmo no ɛna bɛdi sika bɛbrɛ mo deɛ monyae mama sɛ sɛ obi wɔ abikyi no wɔdi ghanafoɔ atɛm a ɛdi sɛ wɔdi atɛm bikɔ sɛ me ghana nankasa no mentumi hu Bikɔ yɛn mpanyimfoɔ nyinaa no ama wɔn asase wesee so no, sɛbe wɔn sɛ wɔmfa ho, bikɔ ne ba wɔ aberɛkyɛ ɔkɔ sukuu papa bi, ne ba no, baabi a wɔte no, obi tumi bɛku ne ba, nti ɔno ɛnha no. Na sɛ ɛyɛ wo ba na yɛkuu no a, wɔbɛhu sɛ ɛɛya. Mewɔ nkurɔfoɔ mmienu bi din a sɛ mebɔ na wɔnya aboterɛ wɔtwɛn me. Azaa azaa azaa azaa saa maadamfoɔ azaa azaa no mesrɛ mo mesrɛ mo Ghana mpanyinfoɔ mo nsɔre mo nsɔre na ɔman no nsi apenee mo nsɔre na Ghana sɛbi Ghana esu mo nsɔre na Ghana yɛ mmɔbɔ fɛɛ sɛ Ghana nte sei dabi ɔmampanyini ɛba saa na nkɔfoɔ kasa tia wo ɛba saa na obi ɛde tensa a ɔmampanyini wɔnyɛ adeɛ nana sɛbi sɛbi sɛ mpapa no wɔ aka mepɛ Mentumi nkasa ntia wo da na mmom Nana sɔle sɔle because nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ Ghana ha no sɛ Togo Togo kora wo Togo wontumi nyɛ saa de no Togo makɔ hɔ pɛn Togo wontumi woyɛ sɔfo kora wontumi nkɔgyina sɛ woyɛ advert ɛwɔ TV so sɛ obi mmra kansa wɔbɛtua sika Togo yɛbɛkyew na woyɛ malam ni kora de wɔwɔ mmɔbɔ Togo wontumi nyɛ saa de no but yɛka Ghana kɛ yɛwɔ nneɛma kɔ asen Togo. Nananom ahenfofoɔ, mesrɛ mo, monsɔle o, monsɔle, na Ghana ɛsɛe. Aba! Ghana apolisifoɔ, monsɔle o, monsɔle, na Ghana sɛbe yɛsi apene. Yɛn yɛn ho a ɛbɛka o, ɔbɛkɔ TV sɛbe yɛnyɛ saa nkurɔfoɔ no a wɔn ho adeɛ a wɔntumi nka no, woboa. Yɛyɛ de nneɛma a ɛfɛ ɛfɛ na ɛba. Kɔ wotumi tra se na wonsisi wo nua na wo mma Ghana sɛ yɛ nkwalaa na wɔn ba no yɛ deɛ ɔfa se yɛ nyini kakra na wɔn a wɔn fefɛ ba no ɛ wɔn fɛ ba nti na wɔn bɛyɛ bɛtɔ mmiri bi sɛ yɛanhwɛ ne yie a wobɛwo akwadaa akwadaa di five years a wo papa na ɔbɛko akɔyi sika meka biribi a ɔbɛko no akɔyi sika because yɛ yɛabɔ kwan bi atoɔ sɛ obi anfa ho ana ɔde ne ho deɛ ɔpɛ na ɔso wɔyɛ yɛnyɛ saa so na ɛsɛ Ghana no yɛkɔ no

Ma me kasa mu nkyerɛ mo adza na. TV station three o, wobɛ biabia na Grada da so wɔ ha, na ɔda so wɔ ha na ɔrekasa. Ɔne saa akwaa na pampam si wɔ ha, akwaa yi sika duru o, sɛ sɛn saa Bega Quays no, na ɔne no na ɔmo hyɛ Ghanafoɔ ma. Ade wokɔ na ɔyɛ adza no wie na ɔka na ɔkɔfa budos, ade ɔne ɔma adwumayɛfoɔ, na ɔbɛtɔn na ɔmo bɛyɛ wɔ saa ɔmo talking point no a, na nkorɔfoɔ gu so di n'akyi sɛ ɔyɛ ɔbaatan pa, hwan na ɛka kyerɛ wo? Sɛ wo sɛɛ nipa gye sika na ɔde yɛ nipa yie a ɛneɛ papa yɛ ɛnɛ keeki ɛka ɛmɛma akorɔmfo akɔ wia sika na wɔn ba no akɔ wɔn de akɔ bɔ nyanka yes wagada yɛ ka ɔyɛ azaa wɔn na yɛ wɔn nyina panyini te police fo wɔn nsɔle bikɔ Ghana ma wosɛ Ghana sɛ bi besi a kyɛsɛ bibi si ansa na yɛ yɛ yɛ yɛma yɛ mu so ɛna asi no sɛ si yɛ kun obi ba o yɛ kun obi ba nti mo nsɔle mo nsɔle waka na TV stations no obi a ɔbɔ saa advert no bia mo ntum Mo lɔko no mo ngye ne machines nyina ɛma Ghana wɔ wɔn ani bɛda hɔ Mallam bia sɛ wɔn bɛkye no a wɔyɛ saa adzaa no ka wɔn ma wɔma no fifty years fifty years wɔn kɔ da mu mmra sɛ wɔkɔ da mu ba a next time no sɛ wɔn hu sɛ tasbah kora da hɔ wɔn nfa tasbah no wɔn de yɛ adzaa no wɔn nfa da nkora nkɔ nfa nsa nsom Na mesɛ ɛka saa asɛm wei, Chief Limam, ɛne deɛ kɔ paapa, ɛne deɛ kɔ aso. Menim sɛ wo so wɔ tumi papa a wobɛtumi asɔre agyina. But paapa, wo, wo, wa, wa, wa, wayɛ, wayɛ, wayɛ, wadwo. Because yɛka malamfoɔ a wɔwɔ Ghana ha no ma, wo na wada wɔn ano, papa. Nti sɛ wosɔre sɛ wode letter kɔma ɔmampanyin sɛ TV station sɛ wɔmmɔ saa advert no a wɔn a wɔtɔn sɛ azaa malamfoɔ na wɔyi sika no, wɔmmra wɔn a, menim sɛ wɔbɛtie. Papa sɔre, na sɛ wɔn gu Nkramofoɔ nim ase. Wɔn gu Nkramofoɔ nim ase papapapapa. Adɛn? Dɛn na ɛkɔ so wɔ Ghana no? Dɛn na ɛkɔ so no? Wokɔ ka sɛ si a, mesi ɛyi agradaa kɔ adɛn? N'asɛm kɔ adɛn awerɛho. Wokɔ ka ayɛ wɔsɛ wɔbɛtwa squad ama wo. Ɔbaa besi a ɔtumi ka wɔbɛtwa squad ama wo. Because obiara ntumi nka hwee. Wokɔ ka a, eei, ɔyɛ akra hɔ. Nti wohu sɛ akra hɔ no, sɛ ne papa deɛ o, wagye abɔ so. Wo ne no kɔ ka sei pɛ, eei, wowɔ hɔ a na squad aba wo so. But yɛ yɛnsuro. Saa ne squad no a ɔse wɔno ɔwɔ wɔn a wokɔ ka no, mɛtwɛn no. One two so wɔ ka a, one two no a ɛn, me, me, me, me, meyɛ case a polisifoɔ aba bɛfa wo. Agrada, wodwa w'anum. Anumdwa na wodwa. Na wonya nhyia, wonya miti wo mita. Ebi ayɛ aboterɛ. Ghanafoɔ mpanyinfoɔ a wɔwɔ Ghana ha wɔka ebi, wɔka a ɛwɔ mu. Monsɔre na Ghana sɛdeɛ yɛsi apene. Ghana yɛbrɛ. Ɛdeɛn na ɛbɛba sɛ nkwadaa nketenkete a seven, eighteen years, sixteen years, wɔn adi mfeɛ sɛn a wɔtumi kɔku wɔn nua. Na ɛdeɛn bɛbɔ wo tirim koraa sɛ wode adeɛ bɛbɔ wo nua tirim? Come on! Because of wakɔtena television ho ahu sɛ Mallam reyi sika, sɛ fa sei bra na ɛbɛgye sika nti, ɔkɔku ne nua kɔgye sika. Adɛn? Yɛka a, ɛkɔma obi a. Ɛna saa nnwontofoɔ no a mowɔ Ghana hanom a, sɛ monya sika a, moma yɛnna no. Monya sika a, moma yɛnna no. Mempɛ sɛ mobɔ mo din. Ɛna I have money. Ɛna medii 16 years na mesi me fie. Medii 20 years na masi me fie awie. Ɛnti deɛn? Papa, wo papa fie nkɔnom sɛ papa fie nku wo. Deɛ moyɛ no ma pressure, obi a wɔntumi pressure no na atɔ no. Ɛsɛ ɔno nso kɔ no ɔfa kwan bi so ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛfa so ɔbɛnya sika. Sɛ wonya sika a, masa, ka wo ntumi no di w'adeɛ. Ghana nwomtofoɔ sɛ monum nwom no a motoa sɛ monum nsɛm ɔsa a adɛn ɛna every time bia I have money ɛna ɛdɛn dɛn money money money nko a nwom nwom a motoa nya yɛ sikasɛm ba mo mo deɛ no kakra bɛtɔ ma accounts mu a ɛne gyae me nie me na me nipa ɛsi mɛsi me wɔ sika me wɔ sei me di 20 years mɛsi me fie wie ɛna ɛyɛ dɛn papa wo sika wo dan wo si yɛ hɔ na bɔ ɔsɛ ma ne fie nim

Sɛ medi asɛm. Sɛ meka nokorɛ kyerɛ no na ɔma ɛbɛkye me a, ɛnha me. Because sɛsɛ Ghana deɛ aba no no, woka asɛm a yɛse biaa na abɛfa wo. FBI, monkɔ monkɔfa no. But yɛkɔ so na ɛho hia no a ɛsɛ moma policefoɔ kɔkye wɔn no, ɛneɛ moagyae. Mm. Obi ka asɛm ketewa bi na sɛ ɛfa panyin bi ho sei pɛ, adeɛ bɛkye no pa. Na FBI foɔ gyina hɔ, tuntum tuntum. Wɔn ba wɔn dress, wɔn dress, wɔn dressing koraa sɛ wɔn kɔkyɛ anrɔbɛs. Tuntum tuntum tuo etu ekurakura wɔn yɛsɛ bɛfa wɔn bra ne yɛ sunsum o. So ɔte aseɛ? Mo kuro yi ara nso na Ghana sika mo na mo die. Mo ara na mo die. Ɛso yɛ ntumi nkyɛm because of ohia ni nya asɛm a ɔno deɛ wawu na mmom sika ni nya asɛm a ɛneɛ mo ntwɛn ɔbɛba. Ohia ni ni nya asɛm nsi apolisifoɔ ba yɛsɔ no mu asɛ sɛ wɔku nipa. Yɛ sunsum sunsum no. Na mmom obi yɛ sika ni a ɛneɛ ɔno lɛtɛ ae book so korɔ no na watwerɛ mɛba. Obi atumi ka deɛ ɔpɛ wɔ Ghana ha. But wo kɔ ka bi a wo nya asɛm. Obi te bɛ gyina Ghana ha kaa sɛ wɔno mo yɛ mistake wɔbɛ kyerɛ bɛ bi wɔbɛ kyerɛ wɔn a wɔn nom mogya wɔbɛ kyerɛ wɔn a wɔn ku nipa wɔn a wɔn wɔ yi sɛ but yɛn ntoma nkyerɛ no da ɛwɔ Ghana ha yɛ gyaa no ɛnɛ wɔ fili di fili yɛ deɛ wɔpɛ but maame a me te a me nim bi me kɔ kan ha deɛ adeɛ bɛ kyɛ no pɛko na FBI fo nyinaa okura kokura yɛ sɛ me fɔm la na bɛ kyerɛ mu adeɛ a Ghana ɛkɔ no ɛ mo yɛ hwɛ nneɛma bi yie mo yɛ hwɛ nneɛma dan baabi a ɛkɔ no yɛ sinki o ɛpo n'ase na yɛ kɔ no. Adɛn? Ɔman bɛn nie? Ghana paa, Ghana paa, Ghana paa de, Ghana nie. Ghana ni. Nso obi reko ne nua kɔ wɔnwene ho. Obi ne nua gye sika wɔnwene ho because of yɛayɛ amana bosom nti wɔatena ase a because yɛtuma ma kwan ma obi atena ɔkyɛn television so wɔbɔ korɔ no. Wokɔ ka a, obi tumi ka sɛ Mallam no wɔ ne lances na ɔde yɛ n'adwuma, wo na wopɛ na wokɔ hɔ. Na mebisa wo question sɛ, Ghana ha, yɛwɔ lances a yɛde bɔ korɔno wɔ hɔ? Ei, ewiase bɛn ni? Wokɔ ka a, obi se sei, me saa saa saa saa ɛɛ Mallam no a meka sɛ ɔwɔ adwira yi, yɛfrɛ no Mallam ɛɛ yɛfrɛ sɛ ɛɛ afisu yi, Polisifo a wɔn adwira nya ɔtɔ wɔn nyinaa nsuro me kasa asɛm wei. Me na me na me na de kɔntwa me kasa asɛm no. Polisifo a wɔn adwira, polisifo a wɔn adwira nyinaa saa afisu no atɔ wɔn nyinaa. Ti afisu yɛ ɔbɔne na wɔkɔ hɔnom a, wɔn ti mu sa sɛ hwan a ɔka sɛ afisu wɔn se. Wɔbɔ sɛ obi akɔ pɛ sɛ ɔtwe ano asɛm. Yes. Ghana no no. Maame no to no ɔdi bɔne na polisfoɔ mmɔ no ntɛm nyawatɔ wɔn oo nti sɛ biribi si a wotumi wo sɛ ɛna me me mɛma ɛho ɛho abɛkye wo ɛna sisi sisi ɛnyɛ obiara na ɔtoɔ no ma sɛ me menyɛɛ bɔne a mensuro polis o menyɛɛ bɔne a mensuro polis ɛnokorɛ na meka no obi ntumi nka blogger bi wɔ kɔ ntumi nka saa asɛm obi a mɛka oh bɛma bɛma meka mese yɛ deɛ bɛka o just yɛ ahu kɔnema bi kɔ so a ɛnyɛ fɛ na kati mma agrada platform wei no ɔte tv ho na ɔsɔre a korɔno korɔno fa sika bra bɛgye wei na wɔ agyapade a tom bra hɛ meme sɛ agrada agrada agrada me me sista agrada ma na wale agu ɛna meka kyerɛ wo watam ne kunu sika so ɔkɔ dɔbo ɔkɔpɛ dɔbo mane sɛ meka sɛ ɔte fi agya na wale agrada ntia na mefa berɛ mma obiaa minista nana adwuma ɔmmerɛ ana wɔgyina ba Ghana ha na sɛ obi a yɛ deɛ ɔpɛ na nka deɛ yɛbɛtena hɔ sɛ sɛbe sɛbe sɛbe. Mo MTN foɔ yɛhyɛ aseɛ yɛne mo yɛ adwuma nyɛ nnɛ MTN foɔ. Moatena mo akɔmfoɔ awie yɛ awie awie yɛ nananom awie yɛ maame nom awie afei na mogyina sɛ wobɛyi sika mfa ID card mmra. Ɛyɛ a momfɛle. Mo yɛ a na momfɛle wɔn MTN foɔ yɛ a momfɛle. Wotɔ na obi afrɛ hello ɛfɛn sɛ masɛne sika bɛsi wo phone so na wayɛ mistake. Ntoro ne azan a ɛkɔ so nyinaa, mo MTNfoɔ mo yɛ aware sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi ah, na mo nso mo nsɔre na mo deɛ mo yɛrɛ mo ho ahi dodo. Aba, yɛagye mo atum Ghana ha yɛagye mo atum kama kama kama a yɛyi mo network yɛyi so no kama. Mama nkurɔfoɔ awia yɛn aa, adeɛ bɛkye ne yɛyi wɔ sika wɔ ne wallet so, adeɛ kye ne yɛyi wɔ sika. Adɛn? Wowɔ ka nsɛm a yɛnka. Ghana bɛɛ ni. Mepakyɛw mema me kasa yɛ tentene na sɛ wohwɛ video yi a mesrɛ wo na woahyɛ na woasɔskraibe sɛ wo nua bi nso bɛnya bi ahwɛ na de abrɛ mo. Na mesrɛ bio sɛ ka sɛ Ɔmampanyini Nana Addo ɛne deɛ Kwansah Dansayɛm. Menim sɛ seesei no the whole Ghana mmarima a wɔgyina so a wɔn ho fɛ nyinaa wo na wodi kan. Kɔ so na da yɛn anim, wo na kura yɛn na yɛyɛ biribiara. Yehowa bɛma order sɛ saa TV stations no a wɔbɔ saa advert no, yɛnkyekye wɔn a, anaa yɛntutu mu a, yɛbɛ, ɛyɛ seconds a nkorɔfoɔ bɛyɛ. Yɛn nana mpanyimfoɔ, mpanyimfoɔ a wɔka ebi wɔ mu, meka meka yɛn nyinaa yɛ adeɛ nyinaa, yɛn nana otumfoɔ, nana yɛn nsa da yɛn nsa yam, yɛn sɛ wo so ka bi a, ebi wɔ mu, because nneɛma a ɛkɔ so no, yɛmpɛ sɛ yɛbɛsi, bi a ɛkyena bi na ɛyɛ obi o. Bia na ɛkyena bio no, bia na abɛyɛ me so me nua anaa abɛyɛ me a me mu. Nti mesrɛ, mo obia ntena ase nka sɛ ɛnneɛ mfa no ho, ɔnyɛ me nua, ɔnyɛ me papa no no, ɔnyɛ me me ba no no, but ka hu sɛ mpanyinfoɔ sɛ wowe foɔ nsa a, na wahwɛ wo deɛ. Kɔ ɛkɔ ɛsan bɛsi akyiri. Nti mesrɛ mo, ɔman mpanyinfoɔ, MP foɔ, ministers, mepamakyɛw, monsɔre waka, Na saa nneɛma no a ɛkɔ so no, saa sɛn ma me na mensɛn de mma wo, me ɔkɔtfoɔ, bra bɛdwɔn ne ɛmeɛ malam, instant money, lotto number, ɛɛ sika gare ne asefoɔ, mesrɛ mo, mo block wɔn nyinaa, mo cut wɔn short, mo kyekye wɔn, mo kyɛ wɔn fifty fifty fifty years, yes fifty, ɛno bɛma wɔn asua nyansa, mesrɛ mo, yɛsrɛ mo, monsɔre waka na mommoa yɛn, sɛ bia yɛbɛtumi. Ghana nkwadaa no a wɔba no wɔn nso bɛnya daakye papa. So wate aseɛ? Next week yɛbɛsan ahyia bio. Ɛyɛ big boy seven.